Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dorogiý Turkmenistanci Men bu gün bi Azat Ýewropadan gelýän şi Faruh Ýusufi geleni bäri şol ýalan maglumatlar feýkler gelip urady geçen ýyla bilýänsiňiz ýaňky esasy şi Haramdag Berdimuhamedow öldi diýip gürrüň ýaýradyp ýöreniň biri Bilemine ýene dewara ine aý aýyň plançasyna bi çary kuluň dogany geldi ine onam ekstradisiýa etdiler diýip şeýtirip ine agşamara telewizorda görkederler diýip şoňalak gürrüň ýaýratdy bu gürrüňler nireden çykýa birinjidena men özüm gaýraň oglan men hitrowkaly ol çary kulow diýlen tutulanda oň ýanyndaky dört gully ilen dogany bile tutuldy. Bular Abi Hojaberdi Kulow. O wagt eýýäm olar tutulmaka gitdi. Ol çykdy ýurtdan. Ol Türkiýede gezip ýör. Ondaňam bi Çary Kulow bilen oň agasy ýaňky olara neme şyh tireden A bi neme Hojaberdi hojalardan. Oň üçin bulaşdyrmaň bärde. Bilmän ýöne bar-a gürrüň ýaýradyp ýörler. Bir zat gulagyna degse şeýtirip ýaýradyp ýörler. Iň esasy zadam bärde nämede? Ýaňky bi Hojabert diýilýän oglan geljekgäli ol wagtynda gitdi. Ozal ahranaň başlygy Meýlis diýilýän bilen bir nimesi barmy? Garaz bir ahranaň başlygy bilen muň gatnaşygy bardy. Bir wagt bir Aşgabatda tamojada Harambaşy Nyýazow döwründe neme işläp, aňyrda şol niri bir süýjüje, tagamlyja zatlar gerek bolsa, şony getirip, bir Akmyrat Rejepow bilen işläp ýörensoň. Soň soň Swobodada magazin etdi. Muňa-da bar-a, uly adamlar geldi, gerek zatlaryny aldylar. Hemme iň bir atly-atly zatlar, hemme ministrler bilen arany açdy. Şeýle neme oglan-da bi. Ýöne ahyr gaçmaly boldy. Ýöne bärde mesele nämede? Bu gaçdy welin indi bi nemäni ol Çarykulow dagyny Isgender basylansoň bi ynjalanaga bi haramdag Berdimuhamedow. Tapyň şony, getiriň şony diýip. Dogry ekstradisiýany talap etdi emma Türkiýe berenak ony. Onda bi başga emel ulandy. Ol aldy-da muň dogan-garnaşlaryny basyp ugrady. Muň metal bazada işleýän dogany bardy, ýene-de şoňalak demir zawutda işleýän bir sa, olar basyldy. Onnoňam muň öz aýal doganynyň adamsy bardy, Güýç diýip, nemede nebit-gaz pudagyny işleýän. Şol oglany gatnadyp-gatnadyp, şol gelenak Gel sen, ýogsam seň dogan-garyndaşlaryňy gün bermeris diýip, ine, ýöne özüň gelseň, seni basarys, ejeňe, ejeň öýüne zat diýmeris. Dört sanak aýaly bar, ol dogrusyny aýtmaly, Hojaberdiň bir toparam çagasy bar, seň aýallaryňa zat diýmeris, olaryň öýlerine zat diýmeris, Sen sag-aman-a gel bärde, agalaňam goýbereris, hemmesinäm goýbereris, olary diňe özüň çekersiň derdi. Oňa-da ynanman gezip ýören adam onýança bäşinji noýabrda ýaňky Güýç diýlen oglany şol soraga gatnadyp-gatnadyp, ahyry ol-a ölýär. Ony näme edipdirler, nädip edipdirler, öldi şol oglan. Ýigriminji noýabrda-da bi Hojaberdiň özi geldi. Oň üçin bi Azatlyk bolsun, beýleki bolsun gürrüň ýaýradan bolup ýörler. Ol Çary Kulowyň dogany, bi ýaňky ekstradisiýaly. Oňa-da ol gelen ahal. Indi bi meselä ýene-de goşulan adamlar bar-a. Bi şäher häkimi bolan ozal, indem bi gurluşyk we senagat boýunça wise-premýer, Bi Şamuhammet Durdylyýew ina bu ne öljek bolup ýatyra ukol astynda ölüm halynamyşyn ol? Hä? O nämeden gorka? Ondan bu muň yzyndan KGB-ler sorag edip durlara ýaňky Hojaberden. Hojaberdem aýdýandyr-da bi Durdylyýewem gelýä. Ina özüniň adyny tutmasa-da oň oglunyň adyny tutýa Serdary. Serdaryň adyny tutma diýýäler bular. Ine şoň galak maglumat bar biz muny ýöne häzir ýüzde ýüräk men size aýdýan muny gelýän ine hepdede bäş on günüň içinde biz şuny doly şu maglumaty ýetireris indi esasy mesele bärde näme häzir şol hojaberdiň özi bir otyr Oň dört aýaly otyr. Ol aýallaryndan bolan çagla hemmesem KGB-de otyr. Ejesem otyr. Iki doganam otyr. Ine bi Berdimuhammedowyň girewine saklap ýören adamlary girewine şeýtirip getirip gorkuzyp ýurdy saklajak bolşy. Haramdag Berdimuhammedow Sen mara ol hitrowkadan ik ol ýaňky Hojaguly ol harlardan olaň olar bilen dogan garnaş boldum ol ýegenimi öýerdim diýip arkaýyn bolmagyn. Millet galanda sen hitrowkany şonda görersiň sen hitrowkaň nämedigini. Düşnüklimi? Sen beýtrip edeniňi edip beýtrip milleti gyrmarsyň bärde. Düşnüklimi? Ol aýallary goýber ertiriň özüne çagalary bilen binamys. Eşitdiňmi? Goýber şolary. Ejesinem goýber. Goýbermeseň başga ýerde gürleşeris seň bilen. Egri oturyp dogry gürleşeris. Bu dünýe diňe saňa berlen däldir. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa. Halal ýola azat ýola atlanalima atlanalima.